Għadni qed nirtrot, kont miexja fil-pjazza u f'daqqa waħda nara 'l Salvina titfixkel u taqa'. Mort ngħinha tqum u pruvajt nara x'kienet il-kawża tal-waqgħa, però fejn waqgħet Salvina kullimkien lejx kien jista' bniedem anzjan jaqa' hekk mix-xejn.
Le mhux bilfors għax jitfixklu f'xi ħaġa. Fil-fatt ħafna drabi jew ikunu tilfu l-bilanċ, jew jiżolqu f'xi jiżolqu f'xi daqsxejn ilma, jew itihom ħass ħażin, jew titbaxxilhom il-pressjoni. Ikun hemm ovvjament każijiet fejn jitfixklu xi ħaġa, ġieli jitfixklu jew fl-għamara, jew l-annimali, u dawk huma waħd xi ftit mill-prekawzjonijiet li jridu jieħdu biex jevitaw li milli jaqgħu. Pereżempju, jneħħu tapiti li jkunu laxki, li jkunu loose, ehm, jew inkella li ma jżommux ħafna klater, ġifieri imbarazz fin-nofs minn fejn il-passaġġ, minn fejn jgħaddu fil-passaġġ jew fil-kmamar ta' djar tagħhom. Ehm, però numru mhux ħażin ikunu kawża ta' li kifet qabel jew jitilfu l-bilanċ ħabba xi problemi ta' artrite u ġeħ fil-ġogi, ehm, allura meta jitfgħu l-pass jitfgħu pass ħażin u l-anzjan jirriżulta li jaqa' u jkollu problemi mbagħad iktar serji.
Sfortunatament, il-problema tal-waqgħat ittellef xi ftit mill-indipendenza tal-persuna. Apparti minn hekk, waqgħa jista' jkollha mbagħad konsegwenzi aktar serji.
Fil-fatt, is-servizz tal-anzjani tal-mediċina tal-anzjani joffri kliniks apposta għall-anzjani li jaqgħu, jiġifieri tant hija problema serja fl-anzjani u problema komuni. Waħda mill-iktar konsegwenzi serji tal-waqgħat fl-anzjani hija li jkollhom ksur. Issa l-ksur jista' jkun fl-idejn, u jew inkella fil-koxxa fil-ħibbu, fil-flonq tal-ħibbu, li ġġib l-iktar konsegwenzi kbar ħabba li tirriżulta f'nuqqas ta' mobilità, tirriżulta f'uġigħ, operazzjoni, l-anzjan ikollu bżonn li ssirlu operazzjoni x'inkella ma jkunx jista' jerġa' jimxi. Però anke ksur fl-idejn jaffettwa l-anzjan Għax ma jkunx jista' jkompli bl-affarijiet ta' kuljum li jagħmel, jiġifieri biex jkollu bżonn l-għajnuna biex jinħasel, biex jilbes, biex isajjar, biex jiekol kultant ukoll. Jiġifieri waqgħa tista' ġġib dawn il-konsegwenzi serji. Kultant ninsew li barra dan it-tip ta' ksur jista' jkun hemm ksur fis-sinsla tad-dar. Jiġifieri ksur ma jkunx ksur gravi, però jirriżulta f'uġigħ persistenti fid-dar li jista' jġiegħel l-anzjan li ma jibqax jimxi bħalma kien qabel jew joħroġ mid-dar bħalma kien qabel. Allura waqa' jista' jkollha konsegwenzi serji. Barra dat tip ta' problemi ta' ksur jista' jirriżulta f'uġigħ, sempliċi uġigħ mingħajr ksur, mħabba li jkun hemm fjammazzjoni fejn l-anzjan ikun laqat. Kultant tidħol ċertu biża' fl-anzjan li jibda jibża' li ħa jaqa' kull darba li ħa jimxi. Allura tikkawża li ngħidulha social isolation, jispiċċa ma joħroġx mid-dar. Meta persuna tara li xi ħaddieħor jaqa', tajjeb li tmur tagħti l-ewwel għajnuna. Iżda fil-każ ta' persuni anzjani, Kif għandu wieħed jgħin ħalli ma ssirx aktar ħsara?
Meta naraw anzjan mal-art, l-importanti l-ewwel ħaġa naraw il-persuna hix sessija jew le, tilfitx minn sensija. Għax jista' jkun li l-anzjan waqa' għax tagħtu puplesija. Ehm, eh, jew nkella x'taħħas ħażin, taħħa attak tal-qalb. Allura l-iktar ħaġa importanti wieħed jara li l-anzjan il-persuna hix sessija jew le. Għax jekk ma tkunx sessija importanti li wieħed ipoġġiha fuq ġenba li ngħidu la resus position. Ehm, però mbagħad konsegwenza oħra li, li anzjan meta jaqa' kifet ehm, hija li kollhom xi ksur jew ehm, iweġġaw x'imkien f'idejhom jew saqajhom. Għalhekk importanti dak li jkun isaqsi l-persuna għandix x'imkienet juġagħha. Pereżempju, jekk l-anzjan jaqa' u jweġġa' jolqot rasu jew ukoll hemm troma iweġġa' għonqu, importanti wieħed kif iċaqlaq il dak li jkun għax jista' jagħmel iktar ħsara milli ġid. Jekk l-anzjan, il-persuna ma tkunx tista' tiċċaqlaq mill-art, ma jkunx jista' jintrefa' 'l fuq xi sodda jew pereżempju fuq siġġu u jkun fl-art, importanti li nagħmlu xi ħaġa taħthom biex naqtgħu l-kesħa tal-art. Hija problema komuni pereżempju li anzjan jaqa', jagħmel ħin twil fl-art u dan jispiċċa li tinżillu ħafna t-temperatura, problema komuni anke f'Malta. però problema komuni fl-anzjani, li ġġib konsegwenzi iktar serji barra l-ksur li jista' jkun hemm, tista' ġġib konsegwenzi fuq is-saħħa tal-anzjan u l-kwalità tal-ħajja ta' wara dan l-avveniment.
Importanti li fid-djar tagħna stess nagħmlu li nistgħu ħalli nevitaw il-waqgħat. Importanti li jkollna dawl tajjeb. Poġġaman ma' xiex inżommu fit-taraġ u li nneħħu twapet li jistgħu ifixkluna. Tikka aktar fuq saħħtek. Ilma żejjed fil-ġisem hu mportanti illi jitneħħa. Dan peress li jtellef mit-taħbit tal-qalb kif ukoll itellef in-nifs. Jeżistu pinnoli apposta li jgħinu biex jitneħħa dan l-ilma fi ftit jiem. Insibu wkoll tipi differenti ta' ikel, ħwawar u xorb li jistgħu jgħinu biex jitneħħa dan l-ilma żejjed. Fost dawn insibu, iż-żrieragħ suwed magħruf aħjar bħala kemmun. It-te magħmul mill-weraq tal-hibiscus. Il-ġinġer, it-tursin u l-kafeina. Anke l-alkoħol jista' jneħħi l-ilma żejjed mill-ġisem.